Very painful to see a man who works hard not even affording a hair shave. Very painful.
Zvinorwadza kuona murume anoshanda nesimba chaizvo

Don't allow him to continue work on your life. Stop the devil. Oda inoiswa na Satan muupenyu haina kururama. Musatendera kuti Satan aramba achiisa oda munzira dzeupenyu hwenyu. Zvichibvira endai pamberi paMwari munyengetere, mukumbire kuti Satana apedzwe simba, asaramba achishanda muupenyu hwenyu. Makadini? Ndipo makasimba here? Ndofara.
Kumusha ndekupi? Kwamutare kubocha. All right.
Mm -hmm.

hondive mari yangu saka iyo zvizvi ndakuabvunza waoni ndokuuraya ndobva ndasiya nazvo ndikati regai ndimbotsvaga kuti ndoita sei
man of god i used to work at a certain mine uh, in mutare there uh, we had an arrangement with the owner of the mine that if we get to the belt they give me my money now i'm claiming my money they are threatening, they are threatening to kill me

Bhoo start you pari tag. zvino vakubhadharaiwo marii pamakomba 35 aya hakuna takangobata pagomba one chete in fact ndakatongopuwa 20 dollars
so far i've only been paid 20 us dollars
It, it, it's very painful to see a hard working man not affording her shave.

the picture that will come you won't like it musatendera satani kuramba achishanda mukati meupenyu hwenyu chimiro chaanobvisa hamungachidi hama dzangu itai mwari itai mwari ndirangarirei pakudarika kwangu. Ndinozviziva kuti Satani ari pabasa rekuda kuisa zvinyangadzo muupenyu hwevasina mhosva. Pandichabata rangarirai ziya rangu mundipewo zvakakodzera zvinoenderana nokubata kwangu nyasha dzenyu ngadziturike munzira dzose dzandichafamba nezita rajesu pese pakabatwa nasatani isai moto ruoko rwevakaipa risiye upenyu hwangu. Ndinotaura moto wedenga pamari dzangu, pamishando dzangu, pamhuri dzangu, pabhizimusi rangu nepautano hwangu nemuzita renyu Jesu. Amen. What I am see is devil's work on your life. Anza but tikuona kubata kwa Satan chaiko pa upenyu hwenyu hapa.

over our life, over our finances. We need to hide under the shield of Jesus Christ. Nekuti Satana akaregwa anobata zvese. Zvese zvese anodii? Achipidigura. Murume anoshanda nesimba uyo. Zvandaona achiita. This agreement yaari kutaura yekuti ndouno unobata muronga wemari kubata bhande kakubata muronga wechi eh, unochera kubva pana patakatsika apa kusvika wabata nzira inofamba nemari ndo inonzi bhande Kune vasingaziwe goridhe waya waya. Goridhe kana riri pasi apa rine road yarinofamba nayo. Road iyoyo mukanzwa vanhu vachiti bande bande ndo road yegoridhe iri pasi apa. Saka iwe woimployiwa kuti iwe unochera wobata bhandi ubva wasiya woenda futi apo tsvaga chii bhandi tozokubhadhara saka iwe chako kungosvika pane bhandi wotobuda woenda pane next chii wobata wotsvaga futi chii e. zvakafanana nokuti diridza svika maavhu aibva woenda wodiridza futi kusvika muavhu wadii ini ndini chazara ndichimatema kubva mumuti ndomapfimbika woibva ndozokupa adi aibva zvino kuba uri kuenda uku chinodiridza futi mabiya ako asara apfimbika adya ungochereswa chete 35 makomba pakuwirirana kwenyu maifanira kunge muri kuma 2400 handiti pakuwirirana kwenyu muchimezha pamita pamita eh, pamunhu wana pamunhu wana panopo 750 tiri 4

Asi tada kuti tarise kwamunobva, titarise kuti dambudziko iri kubva papi. Who is possessed there with seven spirits? Ndiani ane midzimu inosvika ku seven uko, minomwe midzimu. Mwana wa munin'ina.
Uh, it's uh, the son of his brother, man of God, his younger brother.
Yeah. Ndio pamakabatwa.
That's where the problem munin'ina wenyu anofanira kutitaurira chokwadi
your brother must tell us the truth seven spirits on your child you need to explain to us as family What, what's going on munin'ina anofanira kuti tsanangurwa kuti chii chiri kuitika pamwana yes. mudzimu seven Munozviziva here kuti Satani akakuvhiringa unoita kunge benzi so ukamira pavanhu apa uri munhu kwaye chaiye chaiye. Munozviziva ehe, akakuvhiringa Satani chaiye kukuvhiringa chaiye ukamira pane vanhu so unoita kunge munhu benzi. Baba ndira kukunamatirai kuti Mwari akuwanirei nyasha. Pane akanotora maspirits 7 kuMozambique. Oh. Ndiwo aya akakubata aya. Zvinhu izvi hazvina kutanga kare. Makabva kudhara muchichera imimi migodhi idzi. Maitombobhadharwa zvichifamba zvakadi?
Zvakanaka ndizvozvo. Pazongouya maspirits aya. zvabva zvavharwa zviri nyore kutora iwe nemhuri yako ubva wati muna jesu kweche kweche kweche kweche wapedza iwe nemhuri yani takura mhuri yako mwana wamai ndo zviri nyore Eh, unosvika uchinomutanga sei munhu ane seven spirits? Unosvika uchimutanga sei? Unogona kuti uchibva apo ka obva atoona kuti haa ah, wachenjera iwe. Bheta titotanga nani? Ehe, unotogona kuzotadza kusvika kwawabva. Wabva pamba pake. Eh, because anenge aona kuti pane wandaona adi apa, angu avhulika. Varoya havadi munhu anovhulika ka? Eh. Mukuona? Ndosaka uchiona kuti hauchasi kurota ipapa apa. because pane pawakarota muroyi kubva watototi ndarota ndakurotai ah. muroyi kubva waita sei eh, kuti ha ndakurota ndikuda kuporofita imimi eh. munoti tinongotaura tei tiri mumweya ka iwe chii chakaitika
vanga vari mbuya vangu mbuya baba vangu ndofunga ndandiri kuma form three saka ndakarota vachita senge vari kundibata tataka ndainaenda kuholiday saka vanga vakarara pamubhedha ini ndakarara pasi saka ndakatarota ndichitaenda ndakatsimbirirwa saka ndakamuka ubva ndatoona ruoko rwaro rwakatodai so ubva ndaudza baba wangu saka baba wangu wakabva wabvunza mai wavo saka ndakaita senge takaunganidzwa mubva ndanzi taura nyaya yacho Kubva ndangotaura.
Hauzorota futi kubva ipapo. Mubvunze kuti ari kurotei pari zvino. Blank. No connection manje. Nda wakataura. Panga pasingafanirwa kudii? Haleluya. Endai mutendeuke mushumire Jesu. Zvakanaka.
Ngatinyengetereiwo nawo. Nyasha famba nawo mhuri yavo igare muna Jesu nemari dziri muzvikwerete ngadziendewo dzinosununguka wakwanisewo kuwanira mhuri zvekudya nezvipfeko nekuzviraramisa mari idzo dzina vavaishanda nawo Avo vakamboda kuvavhundutsira, ndinoda kuti nemuzita renyu kana Mwari